Lutwa happy new year me acel kong angeyo ni wun wutye maber kamo keken kama wun wutye i ye dok angeyo ni mwaka ni 2025 omyero oyape maber bot wan wa liweng ma nongo wang wa tye ayaba macalo acholi kamo keken kama wan watye i ye me acel myero wange ni acwar ranch kitye ka building one of the biggest prison ma kicwalo mac kunu ki nyonyo ma ka in ineno ma tyene cung angwen moni-ni calo moni ma yung Kampala-ni en aye kicwalo kunu so en aye gin ma pire dong tek loyo ma prison farm enoni obibedo one of the biggest in the country ma in ibineno ni jami mapol kibiyubo nyo kibitimogi kunu ci dong bikonyo other parts of the country bene liweng. Co macalo Acholi bene nongo omyero wawot ki keto wangwa bene obed twolo macalo wan you know ka ni mac ma omyero onongo ocit ki i gum onongo ocit ka moni mukene ni kicwalo ki pol atata but ka ma interest pa dano tye iye kicwalo mac nyo ki poles ma nongo pigi tek dok omyero odok kor rii pe dok bibedo ka rwenyo mac-ca calo ka mukene-ni. Meno gin ma myero wanwang ma obed iye twolo. Helikopta owire i wi yamo botwa kenya Acholi, wun wuneno kita helikopta owire kede i nge lacen lacen jemi mukene tye ka time. Moo kitye ka gine ne ento moo patte madit loyo tye i Acholi ento wan pe watye ka nongo magoba pa moo ni, magoba pa moo ni tye ka cito yung Bunyoro. Omyero wun wunge maber ni wan macalo wan kaka acoli omyero moo ni magoba ne bene onen otum bot wa dok maditte loyo en onongo obed bot wa ea pot dong ki tye yubo ne tye ka cito tung kuca so macalo wan kono watye ka benefiting ki ngo? Jami mumyero wan wang wa obed iye twolo pol. Ka wiwu po calim calim obibedo nakaceke. Ngo mutimme nakaceke? Ngom pa dano ma ki ki ki ki fencing gin madwong adada ni ngo muweko Tanzanians wang gubedo twolo yang guryemo jo moni o. Wang wa myero obed twolo. Um, so jami ne En tye omere ka meno i Acholi kobedi i Cana dong en aye ka ma bedo maber ma dong jo mukene guyere ni gibibino abedo iye. Wangwa obed twolo lok ka ngom pa Acholi. Acholi myero gubed ma wanggi twolo. Ma naka yam pe iwinyo ni tung omiyo anyima ka caa-ni, tung nam okora tung malo ka caa-ni, nongo lyec pe bino ka yelo dano bat tin dong lyec tye ka bino ka yelo dano. Wangwa myero obed ma twolo ka wacako 2025 wangwa myero obed ma twolo i labwor dwong ka cani jo ma lacwale mo myero onongo gumedde ki bedo ka gwoko kuc ki kwanyo lumony gi ni mukene oo. So wangwa omito omedde ki bedo twolo oyaka yang nongo ojong ka oo i kine ka dry season eni-ni i kare ma nongo piny otwo nyo ojong gibino nongo gin gibedo lurem dano ma gin nongo gileko dyanggi ka dong gineno ni kot dong ocito ka poto cam dong tye ka dugo tung gangi dong gicito nongo ee gikwanyo ki dyangwa dong gicito dong nge-gi bedo ka kwanyo dyang pa dano dong gikwalo dyang

Jami mapol tye ma tye ka timme ma omyero wan kwangwa obed twolo apar lok bino kany lok bino kany kitye ka neno cwale settlement ma tye i apar dwong ata including ba nyankole ki jo mukene banyarwanda weng gitye i apar ento koni ka politics aye obino Ya, kobedi icaya ni ayela mo keken pe, kono ngo ye kato ayela nongo dok oyabbe acholi tye ka to. So wang acholi omyero kibed ma nongo tye ayaba. 2025 en obino 2026 bino en oye koni dok bino oyero ye matir dano ma gubicito ka cung pi wan macalo kaka ma pe weko ngomwa ni ocito mayot Ka onongi mukene dong gucungo weng nongo ni guye obedo gubed legelege nongo kobedi ca nongo dong ngomi nongo dong kono yot nongo dong ikwanyogi weng ento nge maber ni ityen wadiki ngom kitye ka fencing gin mukene ma jami mukene tye ka timme mapol ma omyero wangwa omyero obed iye ayaba. Acholi pe gideg dano ento ka miyo otimo wan pien ka itye i can gino mo keken timme in iye ayeya ka miyo otimo wan wa miyo wun wungom woko ki cato ngom mo labongo pulan ci peko bipoto i komwa ma lutini ma wan wabinywalogi-ni pe wangeyo ka ma gibiketogi iye. Ka wunen two mo tye matek, gino mo tye larre ngom mo tye matek ki mito caro ngom twara ki cet ki jeng go ajenga bot jo mo ma gitye ki ciling ci nongo odiki maca ki gamo nongo kong gutiyo kwede kong gutwiro jamigi mo ka kibikwanyogio mot mot. Wiwu myero opo lweny ma wan wabedo iye ni LRA LRA mwaka pyeraryo ki wiye ni Watin wadiki wan pud pe wapenyo lapeny ni anga gi mucwalo dano i kamo. Style mukene tye ma pud peya olokke, tye style macon ma kibedo ka tic kwede style macon ma ka wun wuni ineno ne watin wadiki wun wupeny wi dano maber anga gi ocwalo dano i kamo. Ma mony gicwalo dano ni nyo dano cito i kami nyo nga gucwalo dano these are hard questions ma myero Acholi pud gubed ka penyone but pud peya gitye ka penyone gulingo roco paco obino en wacito ka roco paco watemone i level mo keken me neno ni pacowa waroco wunu wan ki komwa. Well, wan pe wade gire gamente. Gamente bino be gicung kede kedgi. Wangwa obed twolo. Wangwa obed twolo. Gino mo keken ma wan wabicako ka timone, watimo ma kun nongo kinge ni ka kitye ka nyayo i lonyo cingwa, kinya i lonyo cingwa pe dok okel peko aye i kom wan acel. Eno aye legane madit kadi ka wan wabicito. i 2025 wabedo ma wangwa twolo. Wun matino wurom kono wun wutye tung malo kuca nyo oyang nyo lok lyec moni ni pe bino nyo twatwal nyo kite eni lyec ci dok ocako bino ki kwede nyo lyec ma wan wangeyo nyo tung malo ka caa-ni tung purong nyo ka caa-ni en aye inongo ni lyec mo nyo gin eni ka gwok gire onyo timme con. ce stand to be corrected kekenyo an apwoyo wu.